Салам, туссем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра килти кушаксем ҫинчен калаҫу пулать. Кушаксем ҫинчен пурте пӗлеҫҫӗ, ҫӗнӗлӗхӗсем ҫак кӑларӑмра пулмасть тесе те шутлама пулать. Анчах та паян эпӗ сирӗн валли кушаксен тӗлӗнтермӗшӗсем ҫинчен аса илтереп. Сире те кушаксем килӗшеҫҫӗ пулсан, кайрӑмӑр. Кушаксем элекех ҫынпа туслӑ пурӑннӑ, пӗр-пӗрне усӑлӑхсем тунӑ. Тутлӑ хӑймапа сӗтсен вӗсем ҫынна тӑнӑҫ панӑ. Малтан вӗсене пӳртре хитрелӗхшӗн тытман, усӑллӑ самантсемшӗн ҫеҫ. Мӗншӗн тесен пурте пӗлеҫҫӗ, мӗн вӗсем кушакайӑксене лайӑх тытаҫҫӗ, аван реакци пирки. Тата вӗсем никамран та хӑрамаҫҫӗ тесе шутлама пулать. Ваттисем каланӑ, кушаксем хӑйсемшӗн те, хӑйсем тӗллӗн пурӑнаҫҫӗ. Независимые тейӗпӗр. Алла хӑнӑхнӑ пулсан та парӑнмаҫҫӗ. Хӑш вӑхӑтра этемсем кушаксене одомашнего тума пуҫланӑ паллӑ мар. Паянхи вӑхӑтра ҫер ҫинче ик чир порода кушаксем пур. Ушкӑнлӑхӗпе пӗлтерсен пилӗкҫыр миллион штук пуҫлӑхӗпе. Вӗсен хушшинче нумайрах урам кушакӗсем. Беспородистые теме пулать. Весем вара тесепе тӗлӗнтермешле те пулаҫҫӗ. Частарах ҫынсем килте тытаҫҫӗ породистый маррисене. Мӗншӗн тесен вӗсене усрама нумай тӑкаксем затраты кирлӗ мар. Тата ахаль-кушаксем сахалтарах чирсемпе чирлеҫҫӗ, породистисемпе танлаштарсан. Тӗлӗнмелле пек те мар, анчах та породистый мар кушаксене те выставкӑсенче кӑтартаҫҫӗ. Кушаксем вунпилӗк ҫирӗм ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ. Чи ватӑ кушак ҫӗр ҫинче вӑтӑр-сакӑр ҫула ҫитнӗ пулнӑ. Пурте пӗлеҫҫӗ, авалхи Египетра кушаксене египтянсем пуҫ ҫапнӑ. Вӗсем шутланӑ, кушаксем усалсенчен сыхлаҫҫӗ тесе. Айдер халь аса илетпӗр кушаксен суперспособностьсене. Пурте пӗлекен пӗлтереш, кушака ҫӳлерсем нимех те мар. Пулкаланӑ кушаксем тӑхӑрмеш этажран ӳксен те сывӑ юлнӑ. Вӗҫне вӑхӑтра вӗсем ҫаврӑнса яланах урисем ҫине ӳкеҫҫӗ. Малалла кушаксем шашлакан сӑмси хӗрӗ хутчен вӑйлӑрах аталаннӑ ҫынсемпе танлаштарсан. Тата интереслӗ пӗлтереш, хӑшне нумайӑшӗсем пӗлмеҫҫӗ. Кушаксем феромонсене те туяҫҫӗ. Анчах сӑмсипе мар, ҫӑварипе. Эсир сӑнама пултарнӑ, хӑш-пӗр чух кушаксем хытса кайнӑ пек тӑраҫҫӗ. Ҫӑварне уҫса, ҫав вӑхӑтра вӗсем феромон шӑршине вулаҫҫӗ. Считывают тепӗр. Тепер суперспособность кушаксем тӗтӗмре лайӑх кураҫҫӗ. Эсир сӑнама пултарнӑ, кушак кӑнтӑрлахи вӑхӑтра нумайрах ҫывӑрать. Ак та ҫи вӑхӑтра вӗсем нумайрах активлӑ. Ҫывӑрма выртнӑ вӑхӑтра вӗсем чупса ҫӳреҫҫӗ, тӗкӗтӗк туса. Ир пулассимен те ҫывӑрма памаҫҫӗ хӑш-пӗр чух. Шутласа илме пулать, кушак вӑл каҫхи выльӑх. Куҫӗсем лайӑх аталаннӑ пирки. Тата тепӗр интереслӗ пӗлтереш, кушаксем хӑлхисемпе кӑна илтмеҫҫӗ. Шӳтлесе калама пулать, вӗсен илтекен сухалӗсем пур. Кушаксен мӗнпур ӳчӗпе вӑйлӑ туякан ҫумисем пур. Вӑрӑм сухалӗсем кӑна мар, ҫинҫе вибрацийӗсене те лайӑх туяҫҫӗ. Чӑштӑр-чаштӑр тунине ӑнланаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та кушаксене вӑрӑм ҫӗмесем лайӑхрах палӑртаҫҫӗ хӑрушлӑха. Ҫак самантра та палӑртса хӑварма пулать ыйтӑва, мӗншен кушаксем коробкӑсем юратаҫҫӗ? Айтӑр, халь аса илетпӗр чи тӗлӗнмелле кушаксем ҫинчен сайра тӗл пулаканисем. Пӗрремӗш саванна кушак, чи сайра пулакан кушаксем. Иккӗмеш мейн кун трактор пек мӑрӑлтатакан чи пысӑк кушак. Виҫҫемеш сфинкс кушакӗ. Сфинкссем весем ҫӑмсӑр кушаксем. Тӑваттӑмеш кушак манчкин. Ҫак кушаксен чи пӗчӗк урисем. Пиллӗкмеш шотландская вислоухая уйрӑлса тӑраҫҫӗ усӑлнӑ кӗске хӑлхисемпе. Улттӑмӗш сиамский кушак тӗлӗнмелле сӑрланнӑ тӗслӗ кушак. Ҫиччӗмеш персидский кушак ялан хирӗҫсе ҫӳрекен кушак пек. Саккӑрмӗш Каомани кушак. Ҫак кушаксем шурӑ, анчах куҫӗсем икӗтӗрле пулаҫҫӗ. Тӑхӑрмӗш кушак ликой. Ҫаксем хӑратакан пек крысасем ҫине аса илтереҫҫӗ. Вуннӑмӗш Пикси Боб. Ҫаксем кеске хӳрелле, сӑн-пиче рысь кушаки пек. Кушаксем пурӑнаҫҫӗ ҫакӑн пек цитатӑпа «Тӗллев Куратов, чӑрмав Гормастов». Кушаксем тӗлӗнмелле чӗрчунсем, вӗсем пирӗн пурнӑҫа ҫирӗп ӗнкетӗҫ. Хӑйсене тыткаланипе, ҫепӗҫлӗхепе тата никама пӑхӑнманлӑхӗпе пире хавхалантарма пӑрахмаҫҫӗ. Вӗсенчен ҫак черченсене лайӑхрах ӑнланма, вӗсене парӑнса тӑнӑшӑн, ӑс-тӗнӗшӗн тата хӑйне евер кӑмӑлӗшӗн тата ытларах хаклама пулӑшакан интереслӗ детальсемпе тулнӑ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Юлташ, найӑрсӑр пар ҫак видеона! Сиреде кушаксем килӗшеҫҫӗ пулсан, Хысамӑрӑн шухӑшӑра палӑртӑр. Чипер юлӑр, туссем!